ברכי מצילי יהודה. געלויבט דער אייבערשטער אז אונז זעמיר אריין שוין אין אזא לעכטיגע וואך, אונז זעמיר יעצט אריין אין די ספירה פון הוד, דאס איז זייער זייער א הייליגע וואך, זייער לעכטיגע וואך, די ספירה פון הוד הייבט זיך אן פסח שני, ס'איז אנגענומען אין די וועלט אז פסח שני היינט איז די יארצייט פון די הייליגע תנא ר' מאיר בעל הנס הי ש מגור עליני, און נאכדעם קומט שוין די הייליגע יום טוב, נאכדעם קומט שוין די יום טוב לג בעומר, די יום טוב לג בעומר, די יומא דהילולא, די יארצייט פון די הייליגע תנא רבי שמעון בן יוחאי וואס איז זוהר הקדוש. שטייט האט רבי שמעון בער ח יט געזאגט אז די טאג פון זיין פטירה דאס איז אזוי ווי א יומע החתונה ס'איז א גאנצע יום טוב און ביי אונז תלמידי היכל הקודש ציט זיך עס ביז די יום הולדת פון מהרש א ענדיגט זיך ספירות פון הויט הייבט זיך אן גלייך חסד שביסוד מהרש געבוירן מהרש שרייבט אין אשר בנחל אז ס'איז נישט אומזינסט. איז ער געבוירן געווארן אין אזא טאג פון חסד שביסוד, ווייל ער ווייזט די חסד פונעם אייבערשטן פאר אלע מענטשן וואס זענען נעבעך אראפגעפאלן אין די מידה פון יסוד, אלע וואס זענען אראפגעפאלן נעבעך אין קדושה, רש י זאגט ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט אויפצוהייבן די מענטשן און ווייזן פאר די מענטשן אז ס'איז דא א וועג צוריקצוגיין פאר זיי צום אייבערשטן, ווייל פון מען קוקט אריין אלע ספרים זעט אויס ווי עס איז גע'גט וועלט, עגבערט, אלע ספרים ווי מען עפנט נאר אויף א ספר ווער ס'זינדיגט אין דעם.

וואס איך ווייס נישט צו די שאול תחתית וואלט גענוג געווען פאר זיי, ווי זינדיג זענען געווען, אויב וואלט מען געקענט אראפגראבן נאך א טיפערע גריב, נאך א טיפערע שטאפל, סטעפ, אינעם שאול תחתית, וואלט מען געדארפט אראפגראבן פאר זיי, אזוי ווייט זענען זיי געווען, און איך האב זיי מקרב געווען אזוי נאנט צום אייבערשטן, אז זיי האבן זיך נישט וואס צו שעמען פון די צדיקים פונעם דור. דאס נישט צדיקים פון אונזער דור, צדיקים פון רעבינס דור, דאס איז גרויסע צדיקים, רבי יהודה היה מגיד אין די צייטן פון רעבין, האט מרן געזאגט איך בין געבוירן געווארן אין חסד שביסוד צו ווייזן די חסדים פונעם אייבערשטן, די אלע וואס זענען פוגם געווען אין מדת היסוד. שוין נאכדעם איך האב געטראכט פאר מיינע תלמידים ווער עס וויל עפעס האבן א שטיקל רמז פון זייער ראש ישיבה אז מיין געבורטס טאג איז די לעצטע טאג וואס מען קען משלים זיין דאס טייטש יום טוב שביעי איז דאך נאר איין טאג פסח האסטו זיבן טעג סוכות האסטו אכט זיבן טעג פאר שמיני עצרת א יעדע איד דארף ארויפגיין אין בית המקדש אדער ערגעץ זאל מוזן ברענגען א קרבן א מענטש איז נאכנישט אויסגעפאקט און נאכנישט אנגעקומען און מען פארט אויף אומאן ער כאפט זיך די לעצטע טאג ער איז נאכנישט געווען ביים ציון.

און ס'איז אויך א יום טוב, מ'זאגט נישט קיין תחנון, דאס קען מען משלים זיין, ווער ס'איז נישט אנגעקומען צו ברענגען דעם קרבן, שוין, יו ט בית נ, יו ט בית סיוון, אז מ'קען ווייטער נאך וואס, סך הכל די גאנצע ישיבה איז דאך נאר ווייטער ממשיך צו זיין וואס אונז האבן מקבל געווען אלע יארן פון מהרא ש, אויך אזא, אזא מין זאך אז מ'קען נאך אויך משלים זיין, ס'איז נישט, ס'איז נישט, שוין, יום טוב איז אריבער, מ'קען עס משלים זיין, דאס איז דאך פסח שני.

קומען א גאנצע חברה שרייען צו משה רבינו למה נגרע? פארוואס זעמיר אונז אנדערש? פארוואס קען מיר אונז נישט ברענגען דעם קרבן אזוי ווי גאנץ כלל ישראל? איך וויל אויך זיין ערליכע אידן, איך וויל אויך גיין אין בית המקדש, למה נגרע? פארוואס בין איך אנדערש? האט משה רבינו נישט געהאט וואס צו זאגן פאר די אידן, געווען זייער הארץ, וואס הייסט למה נגרע? וואס הייסט למה נגרע? דו קענסט נישט, די מצוה גייט צו נאר ווער ס'איז טהור, קענסט נישט אריינקומען בית המקדש טמא מאכן דעם דעם אייבערשטנ'ס הויז, א ריינע מענטש ער קען אריינקומען בית המקדש, ניין אונז האבן מיר אויך, אונז האבן מיר, אונזער ברודער איז געשטארבן מ'האט אים געדארפט מקבר זיין זעמער געווארן טמא, מעז וואס וואס, אייבערשטער איז געקומען און די אייבערשטער משה רבינו ווייסטו וואס, געב זיי א פסח שני. א מענטש בעט דעם אייבערשטן, איך וויל, וואס בין איך אנדערש, וואס, מען ליינט מעשות פון צדיקים, ער איז געבוירן געווארן בקדושה, און ער האט געהאט לעכטיגע עלטערן, זיי האבן אזוי געוואטשט אויף אים, און ער האט נישט געוואוסט וואס מיינט א עבירה, און ער האט זוכה געווען חתונה צו אים יונגערהייט, און ער האט אזוי זוכה געווען, שוין, און איז זוכה געווען, און זוכה געווען, איך בין נישט גערעכט, למה לי קרא, און איך ווייס מיין מעשה, און איך האב נישט אזאנע עלטערן, און איך האב נישט געהאט אזא יוגנט, און איך קום נישט פון אזא סארט פייסע, איך. איז דא נישט אויף אים, איך בין פטור, ניין, א מענטש קומט צום אייבערשטן, למה נגרע, פארוואס בין איך אנדערש, איך וויל יא זיין א צדיק, איך וויל, איך וויל פון יעצט, דאס איז דאך יעצט די, די הייליגע רבי עקיבא, דאס זיך זיינע תלמידים, ווי איז ער געווארן די גאנצע לג בעומר מיט די גאנצע פ, מיט די גאנצע, מיט די גאנצע, ווי איז עס אנגעגאנגען ווייטער אידישקייט, די הייליגע תנא רבי עקיבא האט געהאט תלמידים וואס האבן זיך נישט מכבד געווען, עס איז גארנישט געבליבן פון זיי, נאכדעם האט ער נאכאמאל גענומען. אפאר תלמידים די הייליגע ר' מאיר בעל הנס מיט די הייליגע תנא רבי שמעון בן חוי מיט נאך פינף תלמידים פינף תלמידים פון זיי איז געווארן ווייטער איז געווארן די משניות איז געווארן נאכדעם די גמרא נאכדעם געווארן געבליבן תורה שבעל פה די הייליגע תנא רבי עקיבא האט אנגעפאנגען ביי די פערציג יאר מורא'דיגע חיזוק די פערציג יאר האט ער אנגעפאנגען. ניין אז מען ליינט מעשיות און מען זעט צדיקים זענען שוין געווען זענען שוין געווען פון געבוירן נאך פארן געבוירן היא למה נגרע וואס בין איך אנדערש ביסט נישט אנדערש די ווייל די בעטסט נישט ווען די איז קומען זאגן פאר די אייבערשטער למה נגרע איך וויל יא זיין א צדיק איך וויל כ'האב שוין כ'האב שוין אפאר מאל געזאגט איך וויל כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט אבער יעצט וויל איך טאקע איך וויל זיין א ערליכע איד איך וויל אויך זוכה זיין צו אלע קדושות און איך וויל אויך זוכה זיין צו האבן אפגעהיטענע אויגן און איך וויל אויך זוכה זיין צו האבן א זויבערע מח. און איך וויל אויך זוכה זיין צו פילן א טעם אין דאווענען, איך האב נישט קיין טעם אין דאווענען, ס'איז ממש כשאר לאל, ממש ווי מ'לייגט ארויף א יאך אויף א אקס, איך טו עס ווייל איך מוז, מצוות, איך טו עס ווייל איך מוז, איך וויל אויך האבן א שמחה אין דעם, איך וויל אויך האבן א געשמאק אין דעם, איך וויל אויך זוכה זיין זיין נאנט צו דיך, איך וויל אויך זיין האבן א שמחה, איך וויל זוכה זיין צו זיין פרייליך, פרייליך מיט מיין משפחה, פרייליך מיט מיין ווייב, ס'איז מורא'דיגע חיזוק פסח שני, מורא'דיגע חיזוק. ובפרט אז מ'איז זוכה געווען אז אונז ווייסט מיר פון אזעלכע צדיקים פון רעבן און תלמידים, מרן ש ס קומט דאך יעצט זיין די יום הולדת, סתם אזוי מאכט מען נישט קיין אייסיק ביי אידישע קינדער מאכט מען נישט קיין אייסיק פון א יום הולדת, די מענטש אליינס ביי אים איז עס א גרויסע טאג, געדענק יעצט פון בן איש חי, מיר האבן געהאט מסכת ברכות אז רבי אלעזר בן עזריה מיר זענען געקומען אויפנעמען פאר ראש ישיבה האט די ווייב געזאגט וויאזוי קענסטו זיין ראש ישיבה ביסט דאך א יונגע מענטש. איז יענע טאג איז ער געווארן אַכצן, יענע טאג איז אים געשען א נס, עס האבן ארויסגעקומען ווייסע שורות, זאגט דער בן איש חי אין ספר בן יהודה, אז דאס זעט מען פון דעם אז א יום הולדת ביי א מענטש, א טאג פאר א געבורטס טאג, איז א שמחה'דיגע טאג, ס'איז מסוגל פאר ניסים, ס'איז מסוגל אויף מזל, זעט זיך אז אין דעם טאג איז ער געווארן ראש ישיבה, און אין דעם טאג איז אים געשען א נס, אבער סתם אזוי פראוועט מען נישט קיין פארטיס, ביי ביי אומות העולם איז א גאנצע הישג, א ס'איז דא א ניגון אויף דעם, העפי בירטדעי האו אולד יו אר, האו אולד יו אר, ווי זאגט מען עס יא? וויאזוי זאגט מען עס? האו אולד יו אר נאו, האו אולד יו אר נאו, און ברענגט אריין לעכט מיט א קעיק מיט לעכט, וויפיל וויפיל וויפיל לעכטער, ס'איז א גאנצע הישג, אבער סתם אזוי וואס וואס איז א געבורטסטאג, ווייסט דאך נישט וואס גייט זיין דער מארגן. ווייסט איך נישט וואס זיי האבן דער מארגן, אפשר מארגן גייסטו ברענגען איך ווייס נישט וואס, עס איז געווען אידישע קינדער וואס האבן געברענגט אסאך צרות אויף די וועלט, א צדיק אבער איז אנדערש, א צדיק מאכט מען יא א עסק, מען פלעגט זיך צוזאם נעמען ביי ר' נתן, פלעגט מען זיך צוזאם נעמען נאך בחיים חיי זיי, פלעגט מען מאכן א גאנצע עסק אין חמשה עשר בשבט, אז ר' נתן האט צווי געגעבן פון ר' אבן די חיזוק, די זעלבע זאך ביי מהרא ש פלעגט זיין יעדע יאר א סעודה אין יבניאל, חסד שבסוד ק א אייר, א סעודה און דאנקען דעם אייבערשטן אז אונז האט מען זוכה געווען. אנדערע לאכן, איך מאך א לאך. האט אמאל געזאגט פארן רעבן, דער רעבע האט געגעט ראש השנה, מען מוז קומען ראש השנה, נאך א, נאך א צרה, נאך א קשיא, נאך א לצנות, האט דער רעבע געזאגט דא זענען סאך קשיות אויף אונז, עס זיין נאך א קשיא. אונז האמער די גמרא, אין די מארגענדיגע דף, מסכת שבת דף סמ ג ח האמער לערנען די גמרא אין א ח ו דא אין שטעטל, דאס איז דאך מיין גאנצע שטרעבן אז תלמידים, תלמידים און חברים זאלן זיך מחזק זיין, מען זאל יעדן טאג אריינכאפן א דף גמרא, דאס איז.

מיין בכור, מיין זון שלמה האט געויך געהייסן געהאט אויך א בכור, עס קומט אויס די פדיון הבן טאקע מיין יום הולדת, יוט בית יוט בית סיוון, א קינד ווערט געבוירן מיט פארמאכטע הענט, די וועלט זאגט אים ער גייט כאפן די וועלט, ער גייט עס מאכן, א נפטר האט כאטש קיין איין מאסל.

יעדן טאג א דף גמרא, העט עטס זעהן די מארגענדיגע דף, איך לערן פאר אין ישיבה לערן איך נאר א דף פאראויס, אז די גמרא זאגט אורך ימים בימינה, די אלע וואס לערנען תורה לשמה, ס'איז דא די תורה, ס'איז דא די רעכטע זייט פון די תורה, די לינקע זייט פון די תורה, די רעכטע מיינט די אלע וואס לערנען אזוי ווי ס'דארף צו זיין, איז באקום אריכות ימים, ובשמאלה די אלע וואס לערנען שלא לשמה, האט די פאן פון ארום עושר וכבוד.

וואלט איך געבליבן אזוי די פשטות הפסוק גוי רחומה מימינו ובשמאלה עושר וכו' די רבי יא א ווערטל האט די רבי געזאגט אבער נאסען שרייבט דאס און די ווערטלעך פון רמ ליגט אין דעם סודות התורה פשטות די לערנסט א פסוק אין משלי עושר גוי רחומה מימינו ווער ס'לערנט תורה לשמה באקומט אריכות ימים ובשמאלה עושר וכו' איז ווייל מ'האט געפרעגט א קשיא. איז דאך געדענקט, א וואדע, איז שוין געקומען פרנסה אויך, אדער די אלע קשיות זענען נאר נאר טובות פון דאס ברענגט פרנסה, און ס'ברענגט שפע, מען דארף נישט פארענטפערן קיין קשיות, דאס איז געווען מיין הצלחה אלע יארן אין היכל הקודש, און ווער ס'וויל מיר נאכמאכן קען עס נאכמאכן, עס האט מיר נישט אינטערעסירט, עס האט מיר נישט אינטערעסירט, קען נישט מיין, ווען כ'פרעג וואס הייסט, עס האט דיך נישט געבאדערט דאס? עס האט דיך נישט געבאדערט די פאני ווארט מרש מרש מרש, א אנדערע כ'געדענק חברים, וואס איז דער מרש, רבי, רב, מורה דרך, דיין בראש! כ'מיין ס'באדערט מיך נישט. ס'איז טאקע זייער פאני, ס'איז זייער פאני. ס'איז זייער ס'איז, היינט הערט זיך עס שוין אפשר בעסער, ס'איז שוין געווארן א, ס'איז נאר מר ש, ראש, מר ש, ס'איז געווארן א ווארט. איז זייער זייער אינטערעסאנט אבער ס'האט מיך נישט געבאדערט. ווייל כ'בין אזוי אנגעגעסן ביז דא מיט מיינע עניינים, און כ'האב געטראפן אזוי א וועג אין לעבן, סאו שוין, באדערט דיך נישט דא די געלע סטיקער? ניין באמת, וואס איז מיין חילוק, ס'איז פיינע סעלצער, ס'איז פיינע. מחי'. מחי' שוין. א גערעכטיג. מאכט ער אזוי, מאכט ער אזוי, מאכט ער אהין, מאכט ער אהין. מ'קוקט אויף זיך. כ'קוק אויף זיך, וואס פארדין איך, וואס באקום איך, דאס איז ביי מיר חשוב, דאס איז ביי מיר גוט, א מענטש איז זוכה, לערנט יעדן טאג א דף גמרא, איי, מ'לאכט פון דאס, ס'הייסט נישט געלערנט? איי, מ'מאכט ליצנות ליצנות, ס'איז גארנישט ווערד, זאגסט, זאגסט, זאגסט.

אזא זאך צו וויסן אז א פסוק מיינט, ווען דו זעסט א פסוק מיינט עס די פשטות, אויך א משל, אויך א משל, אויך א מ. זעט מען פון דעם אז מען קען אז מען קען לערנען אפילו מען פארשטייט נישט, דאס איז די גאנצע יום טוב יעצט פון די פון די וואך הוד, ביי חסידים פירט מען זיך אז מען זאגט נישט קיין תחנון די גאנצע וואך, פון מארגן אנגעפאנגען פסח שני זאגט מען נישט קיין תחנון ווייל אין זוהר הקדוש שטייט אז פון ווען ס'קומט פסח שני די גאנצע וואך די גאנצע ספירה פון הוד זענען אפן די הימלען תרין פסיחין די הימלען זענען אפן.

וואס עס גייט בעסער, קוק אוועק, גיב א קוק, מען קען אלץ קויפן בעקיטשעס, מען קען אלץ קויפן רעקלעך, מען קען אלץ קויפן היטן, אבער פלוצלינג א מענטש זאגט קוק אהער, באלד קומט א סעיל, באלד קומט א סעיל, איך וועל נישט קויפן יעצט פאר דרײַ הונדערט דאלער א היט, איך וועל ווארטן באלד פאר די סעיל, מען קען דאך אלץ קויפן, ס'דא צייטן וואס ס'קומט אן ביליגער, די זעלבע זאך מיט תפילות. יעדן טאג קען מען מתפלל זיין, יעדן טאג א מענטש איז אויך ער גייט אביסל אין א זייט, קיינער ווייסט נישט ווי ער איז, קיינער ווייסט נישט ווי ער זיצט, ער אליינס ווייסט אויך נישט, זיצט אזוי פאר זיך ערגעץ, כ'ווייס, אויפן פארטש, זיצט אינדערהיים, רבונו של עולם, רבונו של עולם, כ'וויל זיין א איד, ביי אים זעט עס אויס אזוי פשוט, ביי אים זעט עס אויס אזוי וואלוול, אזוי, וואס האב איך שוין געזאגט, כ'מיין דאך גארנישט, כ'בין דאך צובראכן, אבער אויבן אין הימל איז עס אזוי חשוב אויבן ביים אייבערשטן, א מענטש קומט און ער זאגט. בפרט א בחור, א אינגערמאן, חצי בחור און אינגערהייט, ווייל ער זיצט מיר דא פאר די אויגן, אבער איך האב שוין א זיידע אויך, ער האט אפילו א זיידע, א זיידע קומט און ער זאגט צום אייבערשטן, רבונו של עולם, שוין א זיידע, ווען ווען ווען וועל איך שוין זיין א ערליכע איד, ווען וועל איך שוין זיין, ווען וועל איך שוין טראכטן פון דיך, ווען וועל איך שוין אפלאזן אלע נארישקייטן, ווען וועל איך שוין געדענקען אז דו ביסט דא מיט מיך, און איך מוז דא ווי זיך צו באהאלטן, און ס'נישט דא וואס. און אלע נארישקייטן איז נישט גוט, נאר גוטע זאכן איז גוט, דאס איז מורא'דיג חשוב, דעמאלטס איז ער זוכה, באקומט א פסח שני, און וואס איז די מעלה פון פסח שני, זאגט מהרש, פסח שני איז חמץ און מצה, וואס איז פסח? מצה, מצה איז געווארט א פסח די יצר טוב, און חמץ, נישט אז מען עסט נישט קיין חמץ א גאנץ יאר, אבער ווען ס'קומט צו פסח, חמץ איז אזא אויפגעבלאזענע זאך, דאס איז שוין צוגעלייגטע זאכן, דאס איז שוין, דאס איז נישט אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט דו זאלסט דיך פירן, מצה איז. מעהל מיט וואסער ס'איז גארנישט צוגעקומען דא איז פסח א צדיק גמור פסח שני איז חמץ מצה איך בין אויך חמצ'דיג אבער איך האב שוין די מצה איך לעב מיטן אייבערשטן איך לערן אביסעלע יעדן טאג איך רעד אביסל צו די אייבערשטער יעדן טאג און בפרט אז מ'רעדט צו אינגעלייט דארף מען נאכאמאל נאכאמאל רעדן אביסעלע פון שלום בית ווייל די הייליגע רבי זאגט אין ס.